Kamoro moro mantie janeno mar LTN en otieno maber mana kaka nanyisi tok weche manyien wabiro dhi e studio mar ang'wen mondo wadhi nyime kod chenro mar kuku mar wach. Otieno ma kawuono wantiere e studio kendo wadwa twak achiel kachiel e grup ma bende ochung' ne konyo jogo eko ma gin mond liete kaachiel kod nyithindo mong'ere kaka nyithi kiye. Maendi e riwruok maduo wuoyi ma bende ong'ere kaka so. Wadwa ng'eyo ni to en okang' mane ma ogandawa nyalo kawo mondo giyud konyruok ne grup machalo kamaendi to moloyo jogo eko ma gin mond liete kaachiel kod nyithind kiye. Mago eko moloyo mawuok e Luo Nyanza. Makelo ni chenro nieri an Jeff Lumbaka. Ote mari ka in godo nambone malo kanyo ero Facebook Lolwe TV, Twitter to Dinga Olo kata at Lolwe TV. Otege kiduto wabiro somo achiel kachiel kwa dhi nyime kod chenro mar kuku mar wach. Abiro miyo wendo thuolo mosu onyisu kaunti ne nyinge kaeto wadhi nyime arwaki studio. Kamano Jeff.
Mos oganda wa maneno TV mar Lolwe. Eh, oganda ma joluo erokamano kendo amor kendo duogo kuomu ka an nyinga en Patrick Okelo a kaunti ma Siaya to anie secretary mar uh, Safeguard Orphans and Widows Savings and Credit Society Limited iluongo no Soul Sacco. Mm. Yes. Erokamano ahinya Patrick, ageno ni iselal miwuoro higani eri maendi e okang' mokwongo mwabede kodi higani nyaka nwachak 2016 mm. ma is the first time ma ichak idonje studio kaendi mondo walosi achiel kachiel ni to riwruok mochung' ne konyo joma mine ma gin mond liete kaachiel kod nyithi kiye dhi nade. Kuong' nyiswa ni to sowo dhach e yo machalo nade? Uh, Jeff amor duogo kendo kendo Jopiny nogona si mang'eny ka gipuoyo tich mwatiyo. Mm. Jopiny mane gombo riwruok kodwa bende ne gibiro bwachako tich, wachako tich kodgi kaachiel. Mm. Uh, so sani nitie gik moko madhi nyime on the ground ma wasechako bedo kwatimo kod uh, jopiny. Yeah. Uh, mogik na, na, na, na ka mogik nalando negi wach marathon. Yeah. ma jopiny nowuok joluo wang'ni namor kode gini giwuok gibiro giringo mm. kata kane onjelo yombo gi matin yes. to at least jaluo wang'ni nobede namba piero abich gariyo namba piero abich gariyo mane jaluo yudo e, ah. lakini kaka ne wasingo yes. ne jaluo mokwongo mm. kata local rana mokwongo yeah. ne chule siling eluf piero abich mm. ng'ano noyudo mich ma mare to namor koro kuom sani mm. tudruok ma wan go gi athletics kenya yes. omiyo nitie camps mosebedo set aside mm. uh, mane luo nyanza ka yeah. miluongo na talent search ma search uh, young athlete mm -hmm. manyalo sprint nikech wang'eyo ni mbele kanya mm. sprinters ne wuok luo nyanza yeah. koro sani mano nitie dhi nyime mm. uh, so pod wadhi nyime gi wachwa mar eh, konyo mond liete yeah. mondo giwe kuyo en, en, en, en chiliela mm. Emomiyo ne wachako Sowo Sacco. Yeah. Nyi- Nyithi kiye bende pod wamedo konyogi kendo wamedo jiwogi ni ok gin eh, nyithi kiye ni hero margi to en osebiro oseyudore lakini koro watemo mondo wakonygi mondo girealize their dreams iyudo ka nyithindogi nyaka be tiek skul thothgi sani osetieko skul Mano ber ahinya Patrick Agoni, erokamano kiwacho ne nyako nene nyithindo gi eki odhi nyime kod somo margi kata obedo ni ne giyudore ni gionge kod jonyuol margi. Wacho ni mond mag mond liete bende ok onego osik mana ka chwero pi wang'gi kinde ka kinde mm. nyaka ging'e ni ngima nyalo dhi nyime kata obedo ni nilalo janero ma bende idak godo mm. kapok wadhi nyime matut nyisa ni to jogo eko matayo chenro mag sowo kata board members kata directors gin ng'a gini mondo kik ogandwa wach, wach ni ooyo jeff gini wuoye sowo to kwang'e ni to sowo nieri en joma taye gin joma chalo nade uh, sowo en uh, migawo ma nochak gi mama sara obama to mama sara obama ye patron ma sowo mm. jogo ma tayo chenro an e jata chenro maduong' e sowo kata programs manager yes. to nitie jo board members ma mwaluongo na advisory and policy makers mm. ma en uh, peter duor ndier yes. masato nyango mm. lucy Uh, wan gi Martin Otieno ni UK. Mm. Uh, gi joma moko ma ng'eyo nitie moro South Africa nyinge Urwenya matin. Mm. E, mago e jok ma policy makers mag so. Mm. Yes, to mago e jok mose waluongo gin visionary leaders. Yes. So nikech gin mane gi dream ne gi seneno ka chandruok nitie luo. Mm. to ne gi come up with safeguard orphans and widows mm.

An bende ka ukelo Luo TV achoro ni mos, mm. osekawo kinde malach kapok anene. Gima dwaro ni mondo apenj ni to koro nyiswa ni to en okang' mane ma oganda nyalo kawo mondo gidonji. Ng'ato winjo wak sani iri kama entie, jomoko nitie Seme, jomoko nitie Migori, jomoko nitie Nairobi, jomoko nitie Bopogore, wacho ni to wanyalo donjo e sowo e yo machalo ni procedures gin ang'o gi? Uh, Jeff aparo ni penjo no kuri penja kaka dhano nyalo ng'ato nyalo riwre gi donjo e sowo sako. Yes.
Sowo Sacco ne ka wachake mbele kanyo in 2014 mane ochake nonwang'o wachake nikech eh, Sowo Sacco was an upgraded table banking ma women. Yeah. To ne wayudo ka table banking ne wasepuonjo kwa muda higni abich auchiel. Mm. To mine ne nyalo yudo konyruok lakini podi kony mar table banking ne en kony ma limited to pesa ma chieng'no ni mesa. Koro ka wan mine piero abich ama members ma grubni piero abich mm. to ng'ato ogolo siling apar moro ogolo piero abich moro ogolo mia ariyo moro ogolo siling aluf achiel mm. to in gi gombo in gi dich mar siling aluf ariyo an an gi dich mar siling aluf adek pesa mwa choko chieng'no mm. inyalo yudo ka en kata siling aluf abich to gombo mara osehingo siling elfu abich mari en siling elfu ariyo koro ichako pogo pesa ni matin koro ne ok nyal koro ne wariwo jogi ten nikech kwa kikelo e kanyakla bo upgrade tiyudo ka siling ni elfu abich cha joka nochoko siling elfu piero adek jogi ochoko siling elfu ariyo to soro elfu elfu abich- elfu abich cha romo kamo Yeah. elfu apar cha romo kamo koro ne wa upgrade tu Soul Savings and Credit Society Limited, mm. which is a registered and a legal entity. Yes. It's uh, in legality iluonge ni Sapaso in its own. Mm. To Soul Sacco notimo AGM mare mokwongo tarik 29 dwe mar aboro 2015. Mm. Mane nitie joma nopwodhi kaka koro board members kaka chik mar su mar ministry of De corporate development dwaro yeah. jogi ne en peter oduor ndier mm. jakom mm. john malamba vice chairman mm. masato nyango treasurer mm. patrick okelo an noyiera kaka secretary general Sam Onyango ne en member, Mary Owiti ne en member, yeah. Irene Ajwang ne en member, Rose Juma ne en member, yeah. Peter Odiang ne en member. Mm. Nitie jogo manoyier kaka supervisory ma tijgi en cheko ama audit ni tij sako otim mm. maber yes. mano pogruok maduong' sana mm. gi table banking table banking otim nade te yeah.
ne en James Odongo kaka chairman Elizabeth Aoko kaka secretary kod Geoffrey Okal kaka mm. treasurer ma margi mm. koro ni penja kaka ng'ato nyalo join yes. so, so savings and credit yes. society gik midwaro mondo mi i join yes, yes.
Uh, so savings and credit society Mbeleni ne walore ni mondo obed common bond mag jogo ma grube ma gin uh, associated gi sowo. Mm. To with the time kaka ne wamedo grow kod kaka simbe mane wamedo yudo kod jogo mane wamedo dwaro kony ne wa amua ni mondo watim ang'o? Wayaw this common bond. Yes. Koro ng'ata ng'ata nyalo join todonjo through a group that is existing in a cell. Mm. These groups ginitie ma kogo namba mar ofis kata ka en ng'ama bor to wabiro miye namba aparo ni kadhi bwo TV kanyo. Mm. Kogoyo tibiro nyise group monyalo join machiegni kuma entie. To donjo through that group to onyalo chiwo remittance mare ok ochuno ni nyaka obed Siaya. Mm. Onyalo chiwo remittance mare through Lipa na M-Pesa. Eh, abiro chiwo till number. Mm. Sani ne okwongo wawacho ni ng'ato nyaka bed ng'ama mama mm. lakini kwa kuwa ni nitie modho ng'ama dichuo bende seche moko weche richo go ng'ama mine be seche moko koro jogi ti warwako kaachiel jogi nyalo donjo koro riwgi wariwgi kaachiel mondo mm. wakony oganda ni sani wa change vision wawacho ni vision obed ni to empower communities for life economically for life yes. mondo kik ni koweye to lwar piny pangla mm. e obed gi dola e lwete yeah. onyalo wuothogo maber mm. koro ng'ato ma yoyote man gi kitambulisho mm. who is over 18 yeah. can join mm. yes from anywhere ok ochuno nyaka obed kata jaluo kende wan mm. gi members mokuche mm. wan gi members mawuok bungoma ma baluya mm. wan gi members moria mm. yes ma wan migori koro onge ni waloro ni race mm. onge ni waloro ni religion manyiso ni so inyalo yudu inyalo yudu kuond ma e gwenge mage kidwa lero maler inyalo so na wanyalo yudu kure offices ma so mm. yes. savings and credit society mm. office to no siaya siaya community library mm. ka culture yes kanye mo office wanitie mm. yes mano e kama inyalo yudu mano e kuma onge gi badu moro amora ka ah, ah onge bat moro kama ma ka ng'ato ng'isi ni ofis ma so sako neno kama mano miriambo mm. wan mana gi jomiluongo no failed people or yes. field agents mm -hmm. madhi e field mm -hmm. kaluwore nikech eh, koro kiyudo kuma nitie groups mag women mang'eny yeah. to kono nyaka wadwar joma iluongo ni TOT trainers or trainers mm -hmm. mondo wapuonjogi mondo gibende gisambaza wachno on products mag sowo kod kaka inyalo mon go nyalo puonjre kungo nikech mm. gima duong' mo savings and credit ne jogo yiero kisungu ni maber bigo wacho ni saving mondi mm. koke di credit yes. matin min go cha save kokia nyalo yudo credit mm. yes to kodi puonje kungo puonje kungo makare yes. ero kamano anya uh, patrick patrick aneno ka oboke ma oting'o kaendi nitiere dhok aneno kaendi nitiere cham mm. aneno ka nitiere bende omenda nitiere gik mopogore gwen bende aneno ka nyiso ni to products gieki mm. ka koro ileronwa gi maber ing'enjonwa gi achiel kachiel nyiso ni products magu ka koro inyisowa gi maler gin gik machalo nade Uh, products mag Soul Savings and Credit Society Limited mm. ng'eny mm. to kimiya thuolo adwa lero achiel ariyo adek moko yeah. kaka ne wawacho ni wachako gi savings mm. savings nitie savings aina ariyo mm. uh, SACCOs nigi sheria ma margi koro nitie saving miluongo ni share yes. to nitie saving miluongo ni member deposit share A non-refundable, mm-hmm. non-withdrawable, mm. only transferable sama ng'ato wuok. Gudholuo akia kanyalo lero mano. Mm. Lakini member deposit mm. en sengo mowach ni minimum mare isoka mm. minimum karach kabisa to dwe ka dwe mm. nyaka at least ng'ato gol siling mia adi mia abich mm.
Mano karach. Karach ni karach kabisa itemo.
Mm. Koro kwa go kwano mia abich kipogo ndalo piero adek onego bed ni ikano chiegni silingo piero ariyo gariyo. Yeah. Pile ka pile. Mm. Uh, kinyagori bi manori kabisa piero ariyo gariyo inyalo yudo ama en apar ariyo gariyo ama apar gaboro mm. apar gaboro nikech piero ariyo bro dhi siling mia auchiel ah, en apar gaboro en apar siling apar gaboro mm, en apar gaboro mm. to mano minimum saving you at least save 500 shillings but ok olorri ni kiyudo siling milion achiel ikore ka kanye yudo loto to kik isi- ok inyalo save Mm. mano waluongo no deposit nitie moko mwaluongo ni short term deposit member deposit is not withdrawable en ok inyal biro kichopo nyalo biro ni idwa ne, ne, kawe. ne, ne koro ni ne bwana an koro aneno kaka wuon owecho diya kumiya siling elfu an gi elfu apar kanyo miya uru siling elfu aboro Mm. adhi alogo chenro ni uh, abodhi nyime mano da en iduoko nigo mana seche miwuok iluongo ni non refundable non withdrawable but refundable upon resignation seche miwuok tindikonwa resignation letter mawacho ni to an koro uh, aneno kadwa dhi because of abcd uh, pesa nacha Koro duogna.
duokna uru to wang'iyo no pesa ni chan rom nade to in gi loans wa marom nade to wa- wagoyogi to inuang'o moduoko ni duokoni mano iluongo ni member deposit nitie moko moluongo ni short term savings short term savings gi gin gin uh, mag special occasion or for a specific function iyudo ka ng'ato nyalo save for christmas ng'ato nyalo save nikech odwa dhi nyuomo jaode Uh, jopiny osega jaodi osegabedo ka wacho ni ooyo no oh, in pok waneni maler sijui ang'o dalawa mm. pok ong'eyi to nyalo wacho ah wakan siling aluf achiel achiel koromo December adhi mm. ama janyuol nyalo save because of school fees yeah. okan mia abich abich abich koromo January to en gi aluf adek mochulo ngo nyathine mm. school fees mago luongo ni short term savings wadonj koro e hola Hola lit. ma mit ne ji Yes, kabisa nikech hola. ji ng'ato bo biro Mm. to odwaro hola namba achiel nyaka awach niya mondo mi qualify hola Mm. you must have been a member nyaka ibed ni isebedo member for at least six months dwe auchiel Dwe auchiel. Mm. to dwe auchiel gi you've been saving regularly saving regularly means ni isegabedo kigolo mia abich abich ni cha dwe ka dwe ma kokadho Yeah. Iwinja Jeff maler. Awinji maber. Mia abich nicha kata ye minimum Yes. isegabedo kigole Mm. ma kokalo. Ok ni rit ni na donjo January ichulo mia abich. Tirito boromo dwe mar a- auchiel tibiro nag siling alaf abiriyo Mm. nadwaro loan mar siling alaf abiriyo gachiel na nasebedo memba. Yeah. Ah, ah, oyo. Nyaka ichudi dwe ka dwe. dwe ka dwe
Nitie sama ng'ato donjo ichulo siling mia ariyo mar registration to wamiyi passbook makwar mm. maparo ni bo nyisogi e picha kanyo yes. passbook makwar no wandike every month ama daily according to the way you are saving emomiyo sama oor pesa e till number to ndiko namba ni ndiko nyingi mm. ma onge pesa no nyalo bedo ma ng'ato yes. koro loan you only qualify from the sixth month mm. loans loans waduto mm.

with 6% per annum. Mano to onge. Onge kama inyalo yudo loan gi 12% per annum. Mm. Ibo dhi SACCOs gi table yudo ka en 15%, 18%, kata 17, kata 17. Mm. Bank ibo yudo 24, 26, mm. 20, the cheapest is 20. Loan wa mokwongo, mm. ma en loan maduong' mogik. Yes.
Waluonge ni agribusiness loan, mano e kaka wamiye. Wamiye nying kamano. Eh, mondo obed in tandem. yes. programs mag sowo nikech sowo sako mm. en nyathi sowo yes. uh, ah, sowo has a policy mogi believe ni ka ng'ato yieng' to piny oyieng' mm. to tuo bedo maonge yes. omiyo ka ji nyalo bedo ni nyalo loko Ohala ma pur mm. gitime in a man ama pur bu chiemo bed mang'eny to tuo dhi bedo maonge, dhaw dhi bedo maonge, ukimi wadhi dwoko piny, mm. thoye bi wadwoko piny. Mm. Omiyo agribusiness loan mm. en wachiwe to a maximum of 10 million. 10 million.
To chik ne wacho ni nyaka ibed ni

nitie ng'ato nyalo tuchi go plan mar mar pidho rech mm. to kong'eyo koro koyudo kira kisomo proposal mare mondiko to yudo ka ok nyal koro kanyo pod bende wan gi jowa tuon gi tudruok yeah. wanyise na waseneno gombo ma chunyi lakini kage ka itimo makosa wadwa tudi gi jok manyalo mondo mi gini kiko fail yeah. gini kiko fail mm. so savings and create cooperative society wako groups to ok wami loan e group mm. wamiyo gi loan an individual nikech gombo mari gi gombo mari opogore mm, mano adier mm. wan gi loan namba ariyo miluongo ni jijenge loan mm. en english word en development loan mm. en odhi nyaka milion auchiel ma minyalo gerorigo igerorigo mm.
kata to bende ichule for 48 months yes.
uh, weche ne moko chalo gi mamaka mm. yeah, three times your shares interest reducing interest mare en at 8 percent per annum moro cha en 6 percent per annum 10 million at 6 percent per annum onge manyalo miyi mano ber onge mano en gima ber uh,
kwadhi loan machielo mm. nitie mm. loan mwaluongo ni marisha loan ma en ye ma ji mang'eny ohere ahinya mm. Imarisha. Imarisha. En ema ji ohere. Eh, nikech ji yudo ka kila ng'ato ng'ato osechako gire moro matin. Yes. apidho dhiang' apidho gwen apidho ang'o to weche loya ka to gibiro mara mingi abet gumina gi piny gi jok ma jodongo gi piny an ma abet awuoyo kodgi to ajapidho gweno joseph nang'isi yes. koro apuonjogi kendo puonjogi ng'ise ni ka idhi timo makosa ka itimo makosa koro en en magero gi misechako ok en ni kawe ni jakidhi chako kode gimo mm. en igero kode gima isechako mondo mi idide en ichu en en maximum mare en siling mia abiriyo piero abich aluf Akia kaka- Sana 50,000. akia kaka iwacho mano gudhuluo Ah, mano giwinjo joluo joma riek gin riek ng'eyo wechegi 750,000 en gima ging'e maber ging'e maber Mm, alafu maximum period mare en dwe piero adek gauchiel not piero adek gang'wen mm. Ah, loan nyaka bed uh, shares nyaka bed at least three times ma kokele kanyo to biro bedo okelo 750 nyaka guarantor bedie guarantors guarantors gi ng'ato golo e grube Mm. ok anyal biro kawo in in ja group A an an ja group B ok anyal kawo ja group A no bi obed group koro jomong'eya gin jogo jo gruba Koro nyaka giwuog e group. nyaka giwuog e grubi Eh, alafu nitie machielo mwaluongo ni product loan ma bende ibo nyiso ji kanyo kaka ji- en gima ji ohero. Mm. En ok wami pe- en ok omi pesa. Yeah. Ah, ah. Oyo kwa mimi. Kidwaro pidho gwen tidwaro no nyiew ni nyi gwen to nyithi gwen ema nyiew ni. Mm. En gima idwaro no eminyiew. Eh. Kata kidwa pidho dhok timiyi dhok. Dhiang'.
Kidwaro kori mi gimi dwaro. Gimi dwaro ne mimi.
Idwa ya uduka ti ya uduka.
We just equate it to the value.
Apane mano ema ber na mugi. Kecho menda to samoro ko miyo ganda wato. To benda jago jima. Samoro pachi ilokore ka gise yudo. Ah, pesa to jawacho gi ng'ato. Pesa wacho gi ng'ato Jeff. Pesa gonya ga mbaka ma kiwuok ka bi chopo duka kacha to pesa se wacho gi lokore. Yes.
Hmm.
En wachiwo kod eh, gik machalo kaka biogas plants. Yes.
uh, solar mm -hmm. installation of solar facilities and wa loso ni ji greenhouses mm. fully equipped greenhouse yeah. man gi kila kitu mm. ma in ichako mna rito to mang'o mm. yudo pesa mm -hmm. mm. aneno ka oganda temo ywa to lagino ni ka iwuok e studio tibro winjo ni to eh. oganda gi eki dwaro ni mondo okony gi e yo machalo nade yes mano sawa mm.
nitie loan machielo mwaluongo ni special loan en en kaka weche ne dhi kodi marach to koro idwaro ni waluonge ga ni emergency loan Yeah. kino luonge ni special loan Mm. en obedo processed within 24 hours Ka in gi weche momaki matek. Eh, mm. Makalo samoro in ga chier nade wacho ni koro ma timra nade. Natimra Ma indi nade. bende inyalo miyi. Eh, inyalo miyi Inyalo biro kisebedo member 6 months ibiro kicho kuto. Sure. Iwacho ni an gi tabu ni konya u kama itikonyi. yes Maonge wach moro.
mano 24 months Mano ber. en Mimi ni nyaka 200,000. Mm -hmm. After becoming a member. Yes. Kato gima sako kapok atieko product. Yes. Gima miye mor gugu sako. Mm. Sako ka shares ni romo three times. Yeah. Loans makora sekwa na beach gi. Mm. You can have three time you can have loan number one which is agribusiness you can have loan two which is jijenge loan inyalo bedo gi loan three which is emarisha inyalo bedo gi product loan be inyalo kawo loan gi ola gi te te so long as your share is three times mm. to pod in capacity ma chulo pod in capacity ma chulo ok ni koro kanyo isekawo agribusiness to weche koro di to kinyalo kawo special inyalo kawo special mm. Mm. mano kuma sako ani opogore gi mang'eny okay. kendo mwaluongo ni empowerment for life jogo mose benefit yes. maka chiwo testimonies gi boneno mm. biro nyisi ni baba wanto wasewuok kata yo matin nitie hola ma koro adwa dumo moko gi nitie hola moro mamit sana masani mm. masani en mathum en mathum were iluonge ni iluonge ni advance. Mm. Advance mm. en uh, hola mwamiyo mon uh, jo ohala jo ohanda bedo jo, jo, jo, jo apiko yeah. jo grube magwa man piny kanyogo mm. en ikawe kiny chiro tibiro ikawo siling elfu abich kawuono mm. wamiyi ndalo abiriyo yes. madwoko pesano mm.
koro ikawo siling elfu abich idwokogo siling mia abich tabono kanye ikawa elfu eh, iduoke gi siling mia abich timiyigo sechego sano ok ni irito ni kiny nomiyi kiny sechego mm. in ibiro biro tikawo form ni tidhi chiro mama chalo ng'ama waro dhok inyalo kawo elfu abiriyo tidhi waro diek moko ariyo adek tidhi uso to iduoko mana pesa ne gi wiye matin to modong' tidhi go ohala mari iwe idhi go
Mano en loan ma sani ji ohero sana mm. nikech eh, giwacho ni pesa obiro machiegni kodgi. Yeah to onge kaka onyalo nindo kech to onyalo dhi kwelo to ng'eyo kaka onyalo loso pesa tikawo pesa ni tidhigo e dho wath tiwaro rech titeri e chiro iseloko rech pesa mm. tidwoko hola mane iholo to pesa ni tidhigo ot mano gima watimo kabisa kendo ayudo ka koro en okonyo ji en ema ji ohere eh nikech moro ni dwaro yware kodi dwe piero ang'wen gaboro uchop kama ma kori ol lakini ma dala abiriyo dok kitiyo kode maber en mana dala abiriyo kitiyo kode maber gima nyako nyis jokanyanam hola hola en gima ber mm. samoro bende hola bedo marach luwore gi kaka oganda watiyo kodgi watemo jiwo oganda oganda waluoro weche mag hola kane winjo mm. tiwacho chien wacho ni joluo luoro weche mag loan Hmm. Loan ema ng'ato nyalo gerore go, tinyalo mana gerori kode ka in ng'at mong'eyo kaka idwa tiyo kod omenda nyiri. Hmm. Ma endi ok en omenda ma komiyi tidhi nyiewo godo thum maduong' iketi ah, ah. idhi nyiewo godo TV iketi ichak neno mpira. Mano ero ok onyal konyi ema kare. Hmm. Hola konyi mana kaluwore kod kaka itiyo kode. Mane. Patrick aneno ka wadhi matek e bro sa aneno ka ok dhi kodwa ber. Nyiso ni to omenda nyiri wanyalo golo nade? How do we contribute kadwa donjo e somo? How do you contribute? Yes. Uh, kidwa donjo e somo Uh, ok ochuno nyaka ibi Siaya. Sani nitie yore mang'eny mag tudruok. Hmm. Nitie jogo man gi emails on your, in your specific areas. Yeah. Gima iluongo ni membership form. The email to download, yeah. to sign, mm. to oronwa. Then kwase accept, to chulo siling mia adiye, mia ariyo, mi ore till number 50

e dwe nyaka ng'ato gol siling mia abich wan gi wan go filled forms magwa ma seche mioro to wacheko e statement mar till number tijaso ni e computer korwa Mm. e office ise contribute sama kodi chiwo application mari mar loan Yeah. to wanena nene e computer you do, we don't have to bring us your passbook Mm. Hmm. Mano e kaka inyalo golo omenda mayot kaito idonjo e riwruok. Idonjo e riwruok maber kamano. Yes. Patrick koro nyisa ne kwa tieko to nyisa ne to nitiere oganda ma bende gin ok gin achiel kuom josowo. Hmm. Nyisa ne gito giyudo konyruok e yo machalo nade kotenore kod riwruok ngiri mar sowo. Moloyo jogo eko man machiegni kod apis maru mag siasa sama uketo weche mag romo machalo kaka ng'wech marathon ma kaka nitie chien kocha. Uh, Jeff, uh, dhano to osebedo ka benefit hmm. nikech uh, seche ma wan gi ng'wech kaka the first time ne first lady obiro yes. piny opong' piny owuo mm. jaus niang' chieno niang' orumo kuome mm. jaus soda soda orumo bodhi owaro moko mm. ng'ano man gotel ji opong' otel ma chapat orumo e gweng' chapat mitedo mokwan go jin chapat makor gi Jeff chapat makor gi Patrick chapat mm. abiriyo ji ma ji ng'iewoga ka chapat oted borumo mm. omiyo jogi benefit seche ma waloso these activities mwadhi on the ground tiyudo ka jogi nigi actually we call it immediate benefit nikech ohelni joma oyawo ohelni kanyo tetetetete Yeah. dhi uso uh, the community bende bedo exposed in other cultures nikech seche ma ulorre as a community ma ok urwako welo ukia gima dhi nyime seche ma ng'ama chielo biro ka buchako uchako wacho kode achiel ariyo adek to wiyi yawore mm, bedo ga paro mm, kara jo ok gibe timo gima kama to kara wan be wanyalo timo kara gini wanyalo tero kocha mm. ng'ato biro bu ne gimo koru ko bucha gombo nu kelno gino nitie kaka unyalo tudre mago gi gik ma yawo communities and uh, in the other one is tourism yes uh, nyango ma kogelo mm. it's a tourist center kichopo biro mu gidani mm. igo picha achiel kode ting'en uh, in your history books ibe ndiko ni iromo gi dan president ma Kenya dan president ma US ma America mm. so ok en gima yot ahinya ni biro wacho ni wuok kogelo michwe ma kiromo gi dani mm. mm. koro ji benefit so much
Patrick ageno ni watieko neno ka chien kocha chande dayo noywak ni joluo ok gin jok mohero kungo kendo maendi e wach maduoko wa chien yes. ageno ni magi e chenro ma bende eh, dayo oyaw Itang'eyo ni so otenore kod eh, Mama Sarah Obama. Yes. Mano gima ang'eyo ni isebedo kinyisa kinde ka kinde kendo ang'eyo ni magi gin chenro ma bende oketi mondo okony ogandawa mondo wager ogandawa ma wuok e Luo Nyanza. Ka un joma dwa ni mondo ogere kamoro amora ma intiere wawachonu pile ni en riwruok kaachiel kod bedo e grube machalo kaka sako Mm. igolo omenda matin kawuono konyi kinya konyo ng'ama machielo mano e kaka oganda konyore. Omiyo ionge kod wach moro amora matami donjo e riwruok mar So Patrick namba ni ringo piny kanyo ero. Yeah. Namba uringo piny kanyo ageno ni oganda duto muro gochonu ubiro wuoyo kodgi kaka josomo mondo giyude ni to ginyalo yudo konyruok e yo machalo nade. Erokamano Jeff.
Wachni mogik. Wachna mogik anyalo kwayo ng'ata ng'ata ma chunye gombo donjo e riwruok mar Soul Sacco. Kaka inyalo join wasenyisi namba ne kanyo inyalo goyo sime lakini akwayo ni ni seche moko ji gona sime to an e ndara seche moko ji gona sime to in e training kioro sms Yeah. yot na moloyo anyalo gochoni nikech ioro sms ting'isa nyingi kuma intie ting'isa eh, kune abogoni simu tabong'isi kaka inyalo unyalo yudo kony mapiyo kod kaka inyalo joinwa mano to anyalo ae takwayo unu dani osebedo ka ywaka ka jehova wacho ka ni joluo oluoro gima iluongo ni kungo asebedo ka tiyo gi jowa ma jo central mm. kwa muda e wach mar sacos jogo kungo kendo jogo yudo hola to jogo dongo to ka giluoro hola en hola gi chulo. Wawachonu save regularly, mm. borrow wisely and pay promptly. Kik iwe hola kadhi. Mm. Eh, bichop koro kuma koro idwa ni opeyi. Mm. Koro odeyi.
Odeyi koro lokre gima koro kineno ji tito ingon gine ne gine na. Ah, ah. ah. Hola te iholo and use for the intended purpose. Sama pod oliet e wino. Mm. ya kudhi tiyo to kiweye kaka nawacho motelo kan pesa go kod ng'ato wa pesa miya miya paro moro seche mi ionge kode to wiyi liw Yes. to sama iyude ayuda kama Koro ni- Ah, ah, koro chako wacho na ah, be chiemo pok achiemo ni jumba ariyo wayude gweno moro ka bul Yes. nyang'ane ni be nyicha kwaya law moro ka bang'eyo ing'e ni isepungusa pesa mane ikwayo Koro kidhi timo gima ne idwaro to ok nyalre. Kidwa ringo nikech Ema koro idwa peye.
idwa peye Koro ringo koni. ti kode e gima ne idwaro cha Yes. mondo ibed gi gima iluongo ni contingency Yes. minyalo kaka inyalo konyri iye ka seche moko weche nikech ohala nitie seche malo gi piny Yes. mago gima wang'eyo Mm. to nyaka ing'e ni ah sani chal nade wapuonji kaka ti idil kode

e group group ma bende interest rate kata medruok mare ni piny mokalo. Kidhi e bengi do ka medruok nitiere atamalo apar kod abiriyo, atamalo piero ariyo, atamalo piero ariyo kod abich. Maendi medruok mare ok okalo atamalo apar kod ariyo e higa achiel. Mano ero en kungo ma an kaka Jefolo nyalo jiwi ni idonji achiel kachiel mondo mi ikonyri kaka jano ero mawuok e luo nyalo. Nyako chakwa rad kendo. Maendi en kuku mar wach.